Lok ma Archbishop Odama John Baptist tye ka waco ne ni itye i lego ni kuc ki mar omedde i kin wan me tung kumalo me Uganda ni wenge Acholi Lango ki lugwara i Arua ki Alu i Nebbi be ka waco lok man i kare ma en tye ka tero lega i Kampala. Archbishop owaco lok mada pat owaco ka maleng ni ma peya independence towards independence nyo inge independence adada eni. kakawa eni weng lweny okor kor bedo i kin Acholi ki Lango, Acholi ki Alur, Acholi ki Lugwara. Ma inongo ni kombeddi olo olo dong oyubbe ento ngwidi ngwidi ne pud tye i kin piny. So Arch Bishop tye poyo wi wa ma egi nongo weng ni mar pire tek dok wan weng acel wan weng tung kumalo me Uganda ni. So lok mogo i kin piny eni matino tino eni weng ki weko obed cen.

ma obedo karacel ki ineno lok Archbishop Kumedi waco ni inongo ni dano opoke Acholi moni kono kono an gin ada adeg laiwa in kono East Acholi, West Acholi. An gin en winyere eh?
deg iya. Nongo dong gupokeyo.
Iwinyo Acholi mua ki Kitgum, Acholi mua ki Gulu, but the issue is one weng Acholi. An caka awinyo ngat mo ocako loko lok ki wan i East Acholi atuki neno mere anena atuki ao. Kidi ka it's a very good discussion. I don't want to talk on regional issues. Gin angeyo ni aloko on behalf of Acholi. Kobedo ma abedo-ni an pe angeyo ni kono an acoli makwe. An atye acoli. Ato man atye acoli. Full stop. Mukene ma in imito ngeyone ni eni pekoni in ma imito ngeyone ni. An for me I am not concern. That's the first thing ma Bishop tye ka waco ni lweny tye ka timme I kono ni mi wano East acoli, West acoli. Ka idok bene inongo ni acoli ma tye tung cok ki lango He, ajuri ano, me inongo dong gurwatte o, ajuri tung omor ni inongo ni nucu ne tye actually nucu pe, tenge tung kuca tye ngo? Tye lango. At the same time they are also conflicting. Langi bene ki ibino gitye ka conflicting. Ka icito i West Nile bene inongo ni West Nile ma gu bordering actually bene gitye ka ngo? Gitye ka conflicting. Almost the whole of the region, the northern region is conflicting. Ento en tye ka wacci ni, Myero wunge ni wan weng oa ki gin ma kilwongo ni Greater Northern Uganda. Wan weng adi? Wan weng acel. Myero watiyu calo dano acel, regardless of our ethnicity, regardless of our religion, regardless of where we come from. And you know but we are stronger together and lemoro wa i kumene ka watye kacel onongo dok we are stronger. Wacako ki kany, wan weng waluo, TV eni nyinge tye o ka maleng ni wan weng waluo, wan waluo. So guwote kacel, ineno waloko leb ma. Dong ata arac nongo tye loko leb alur, adong nongo tye loko leb lango, wan nongo tye loko leb acoli. Wan weng walwor ma ma ki woro keto cing wa kacel aye wutero wa anyim kit a Arch Bishop tye waco ne. Atamo ni tic kara acel myero ocak with gin ma kilwongo ni Regional Integration ni lutela ma pat patti myero kong gukony wa me bino kara acel. Emma, we I have had a chance me lok ki Acholi Parliamentary Group, Chairman ma megi. Watye ka yelle kumeni me nongo Lango Parliamentary Group. Wamito cito anyim wek wanong jo ma tye i Tororo, For Our Brothers, ma giloko jo pa Dola. Wa a ki kunnu wamito cito Arua. Wa a ki kunnu wadwogo i Nebi, i Alur Sub-Region. Pien, ka ineno i Alur Sub-Region, for them they're okay, pien gin o weng gitye under West Nile. Ma inongo ni ocwako teki dong ikato pa kwac eno dog nam-mi. Bam! Gin o weng gitye o under one association. Dong ngo ma pire tek? Gin ma pire tek aye ni winnye ki rwatte.